mundu okira akauga atä rä rä a twaragia na rauni atigire anjä ra Wala nĩ maratigire kuga ũguo rĩu mu- mu- mwa- mwa- mwa- mwamba ngozi huvuta huvuta kwake Ĩĩ. ũguo nĩguo mũthũ erĩgire Ĩĩ. Eh, mũndũ ũra- ũreka atĩrĩ ũra- ũranĩka rũwarĩ Ĩĩ. na githĩ ndakĩgucagia na kũrĩa rĩ Ĩĩ. nĩgetha agakĩhũrĩra kĩ må cumarä agakĩhũrĩra the peg Yes. rĩu ũguo nĩguo gũkĩrĩ Ĩĩ. riu ni mokanirire gukirira riu kana mambiriria eh, mundu gwitwo the party leader Yes. eho Ii. eh Oburu. eh Ĩĩ. na ni anogoraga anogoraga nganogoka O kumuona tu. Iyo kũgũra. ni anogoraga Ii. anogoraga ucio nganogoka ucio and uh, riu ucio ni urangenia muno eh tondu riu anavuta kwake Ii. eh, sg nake ana- anavuta kwake yes Eh, Ii. rĩu nĩ mambĩtie rĩu gũkĩonana Ii. Eh, gũkĩrora nũ kĩrĩ na kĩ na masos na masos Ii. tondå sg nake araugire atĩrĩrĩ maũndũ marĩa mothe maharĩrĩirio ma odm rĩ Ii. akoragwo ecigina tũrĩ wa akaunti cia odm Ii. arauga we

rĩu ciũria icio nĩ ikoretwo ikĩũrio Ĩĩ. no rĩu eh, hau nĩ hakĩrĩ na rocket science aca Ĩĩ. aca nĩ hakĩrĩ rocket science aca araugire nginya na hĩndĩ ĩrĩa marĩ na na kĩrĩa mombatha ritiriti Ĩĩ. Ĩĩ. ĩrĩa ya mombatha Ĩĩ. ĩrĩa yarĩ ya mombatha nĩ waririkana sijui anga odm at what yes nĩ waririkana Ĩĩ.

Eh, gatagatĩ ka andũ arĩa mathiaga kĩrĩa rĩ kũgĩra mwĩrĩ wake india rĩ Ĩĩ. nĩ kũririkana Ĩĩ. rĩ gatagatĩ ka andũ acio rĩ Mhm. he mũndũ ũmwe Ĩĩ. eh, ak- wakinyire atĩ kĩharo-inĩ Ehe. akinya akiuga werĩ ndewe yake nĩ yarehe thĩna ndegwĩka atĩa ndegũthiĩ ndegũthiĩ Ĩĩ. mũndũ ũmwe wa kĩrĩma akiuga atĩrĩrĩ Ehe. hĩndĩ acio magĩraga mbamba rĩ Ĩĩ. mũndũ ũcio wathũkĩirwo nĩ ndarĩ Ehe. athire state house kwendia ke- kwendia odm atĩ na nĩ amũkĩrire deposit

mũgĩthiĩ kanani mũthiĩ singapore nĩtagũthiĩ nĩta- nĩtakuma ona ũrenda gũthiĩ thĩka Ĩĩ. kana tuge for example wĩ kũndũ gwĩtagwo nyandarwa Ehe. ũrenda gũthiĩ thĩka Ĩĩ. mũndũ akwĩre mwambe mũthiĩ ethiopia ngeragia rũgendo mũno ũguo rĩguo kũrĩ ũguo rĩguo kũrĩ rĩu ĩ ndagĩcoka ndangĩgua ningĩ andũ ana gũkũ nyandarwa Ĩĩ, utongoria wa kiama kiu ehe, eh, kia ODM ĩĩ, eh, nä marakira makauga ĩhĩ wa mbere matigwĩtĩkĩra gũkanaga gũkorwo na eh, candidate presidential candidate Ĩĩ, Ĩĩ. eh, tondũ kĩama no nginya gĩikare thĩ Ĩĩ. gĩke atĩa Gĩ- gĩ- gĩtue gĩtue na Ĩĩ. kĩarie Mhm. Eh, ndakira ndarigwo atiri tuke njuke nditumere the truth Eh, kana Aza- kana aza. roho- roho wa ngai tu umaririe ari we akama- amaguũkĩrwo nĩ roho. Eh, eh, amaguũkanĩrie Eme- ameguũranĩrie ndũĩ Eh. ndũĩ nĩ ta rĩrĩ Eh, nĩ moni ũtheri Eh, Eh. nĩ ta rĩrĩ nĩ ta eh, ta rĩu harĩa haku Mhm.

rĩu aya rĩ aya rĩ aya rĩu meho rĩ Ĩĩ. ndĩrona ona ta mataramenya andũ a nyandarwa meho Ĩĩ. ndĩrona ta ma- maratwarithia maũndũ mao Marari- marigwa icio nĩ arĩkũ matekũmenya ona matinaigua nĩ andũ angĩ maramenya atĩ he andũ he andũ mara contribute discussion ĩrĩa ĩkũrĩa thĩinĩ Ĩĩ.

kũrĩgweta gwetaga ũguo itherũ-inĩ ngai nĩ aregete Ĩĩ. tondũ nĩ marĩgwetaga mũno Ĩĩ. ĩ itherũ-inĩ wĩna thakame ĩ moko-inĩ maku Mhm. no ũragweta rĩtwa rĩa ngai Ĩĩ. itherũ-inĩ Mhm. nĩ ũhahamĩte mĩgũnda ya mũingĩ no ũragweta rĩtwa rĩa ngai Ĩĩ. itherũ-inĩ Mhm. nĩ ũrĩte mbeca cia mũingĩ no ũragweta rĩtwa rĩa ngai itherũ-inĩ Ĩĩ.

hatirĩ ĩĩ Ĩĩ. tondå hena mwahå å rä a orindä guo wä thirikari-inä Ti- tiwĩ thirikari-inĩ Ĩĩ. he mwahũ ũrĩa wĩna nyondo rĩu Ĩĩ. Na ndũ- kanua na ndũngĩrekia nyondo na kũngĩthiĩ atĩa Ĩĩ. Ĩĩ, ũcio rĩu wĩ ĩ kanua Yes. he mwahũ ũcio Ĩĩ. ũrĩa rĩu ũrarĩa wega Ĩĩ. hatarĩ na wasiwasi na harä å ngä å rauga atä rä rä acio ma- maronga tha ici ona rä he mwahũ mwa- ona uga atĩrĩrĩ tekĩra atĩrĩrĩ he mwahũ

na kore uhuruginizi muri tumenyerete wa ODM ndugakorwo wi kuo ndugakorwo ndugakorwo aria metagwo ga black men in kana men in black aria magiririe karozo athie eh, baba athomire speech karozo karozo kira magithie makoya speech rĩngä tå tarä tuona gå kå arä hä ndä ya azimio kana Arĩ yarä Azimio. ya azimio Ĩĩ. Arĩ a azimio mathire makoya speech Ĩĩ, na makĩ- na makĩmunyũrania nginya itĩ na hama na makĩmwä ithe na hama nakĩra andũ othe mainũke maå macio ndå ngä mona matigekĩka tondũ gũgakorwo wĩ na mũbango mwega yes Mm. rä u reke tå gä eterere

ni ni ni sister ya paterida Eh. Eh, Eh, that's exactly what is happening yes ngĩciria ũhoro ũcio nginya nginyire ndaigatirĩrĩ kana naira ndagwo gũkua Eh. ihinda rĩrĩ tũtambĩte kũrĩkia ithurano tũnginye nĩ kwendi wa ngai Eh, onake angĩraiga ũguo Aĩ- aĩ, ake- angĩraiga ũguo mũrũ wa nyina araiga aca

Arĩa ngwĩre. Ithe ti aikara ega ona ng'ombe ithe ndĩinagĩrwo tũrwĩmbo cool. Nĩgucagio rũnyondo mũno. Nĩgucagio rũnyondo mũno ĩitaga iria ũ ũngĩmĩkĩra cool music. Arĩa ngwĩre. Ithuĩ tũgweterera. Yes. Tuone. Tondũ rĩu

ndigakorwo nä raini ä comokire na tå ndiramenya Eh, mũkũri no anjĩrire atĩrĩrĩ Eh. eh, ndekota gũka ũmũthĩ ondekota gå ka å må thä Ĩĩ. ä yo nä raini Ĩĩ, ngwĩciria nĩ nĩ raini eh, ikiumĩra na probably igũrũ. no anga raini ä comokire Ĩĩ. Ĩĩ, yakwä ra wä rehe Njĩra ndĩkĩre. Ĩĩ. na we rä u ndå gå tirä kwarä rä ria mwanake å cio gå kwä ra wä ra å cio na nä waku Ĩĩ. Akĩrĩkia na gũthiĩ kũmũria kĩũria Ĩĩ. nĩ gũka ihenya nä gå kä gaka Eh, yes. na kĩgaitheka kũrĩa kĩrĩ Eh, nĩguo. na wĩra ũrĩa arakĩruta ngĩone umithio Ĩĩ. Eh, no kũngĩgĩtuĩka atĩ no kũng'athia rũng'athio rũrĩa anake a thikũ ici marang'athia rĩ Ehe. Ah, reke tũkiuge ngai no arona Ĩĩ. Ĩĩ. ngai amuone nä å ngoro yake ngai nä ethuthurie ngoro yake amuone we nä oä ngoro yake Ĩĩ. å nake nä må thoni wa wanja Nĩguo. nä mwatångana nake å rä ngä ä twatå ngana å rä ngä nä guo

no muthoni muthoni muthoni ndurathii wega Ũratũhe information itũ tarenda. ndurathii wega tukuragia ciuria very open we wacokia ndumaini na kiuria kiuma kihuthu muno are you happy to see him yes or no nä må gå cenjia nja yakwa tweka atia ndacokia tũtingĩcenjia ona tarä njåria kata akiuga nä akena nä kuona njei waigua ta å ndå twacenjia

no ambe ahũthie itũra rĩu mũno tageria kũrĩga ithe limelight ĩrĩa yagiye gĩtũ- itũra rĩu rĩu kũiguo nayo wona nje itiga kwĩciragia maũndũ beyond you are, you are always thinking beyond eh? don't we just ask you are you happy to see him na niä mbeja inwe waiga atä rä rä nä wakena nä kå muona we wanted to confirm that yes we wanted to confirm

tä må thä kanendikä ico ndikamwe gakwa ĩtũĩ amuthikĩrĩria menya Kĩo- kĩũria kĩu kĩna hinya mũno kuma anja ĩyo ĩna hinya mũno kuma thĩinĩ wa wakĩrĩ-inĩ yaku but uh, all in all asante hata kukuona tumefurahi sisi tumefurahi kukuona